Үчүгэй күнүнэн доҕоттор, мин Туйаарабын уонна бүгүҥҥү сахалыы блогпар көрүөхпүт. Тулалыыр эйгэбитигэр биһи дьиэ кэргэн тугу оҥорорун уонна алма фреска сылдьыахпыт.

Ити күннэр, доҕоттор, бүгүн биһиги Алматыга куорат күнүгэр аналлаах Алмаас СК кэлэ сылдьабыт. Бүгүн буолла көрөргүт курдук барыта куорат бэлиэтэ, киэн туттар аһылыга алма ыһылла сытар бу фестивальга сураҕа тыһыынчанан

Историяны көрдөххө, аан дойдуга бастакы алма баар буолбута Казахстаҥҥа, ол онтон ыла бу сир-дойду устунан тарҕанан үүнэ уонна да дьону үөрдэр аһылык буолаа дии. Бу Алматыга биһиги кэлэн кэлиэхпитигэр наһаа даҕаны Мин никээс кыдьык Ама манна баарын билбиппит, булбуппут уонна билигин буола оҕолорум даҕаны бастыҥ хөбүлүүр астара алма буолан турар уонна дьиэбитигэр били яблоко диэн бүттүбүт даҕаны алма диэн ааттыбыт бэйэтин төрүт аатынан. Дьэ манна сыта сымара минникэһин хороох хайаҕа була ойуур эбэтэр ойуурга хырыттаххынан мастар быстарынан хааман истэххинэ алма сыта маныс дыргыйа охсору наһаа минньигэс буолар сэ уонна бу олоон тухары бу бачча элбэх араас алмааны биир сиргэ өссө көрө иликпин киһи аймах бөҕөтө баар олох үтүллэ-үтүллэ анньыһа-анньыһа маны хаама сыдьаҕан сылаалаах соҕус эбит ол да буоллар манна бу хааман истэххинэ барыта алма амтана ыта дыргыйа турар Бу күн араас тэрээһин бөҕөтө баар этэ уонна сүрүннээн атыы-эргиэн буоллаҕа дии. Алмааттан оннун бартын оҥороллор биллэн туран бэйэтин ылан атылаһан сиэххэ сөп эбэтэр утаҕын дуу эбэтэр хатырыллыбыт алма эбэтэр араас мармеладтары яблокалары, компоттары, дьэ ону-маны барытын оҥороллор эбит бу Алмааттан. Аны бу дьоннор бэйэлэрин оҥоһуктарын кэлэн көрдөрөннөр, атыылаан биһи кырдьык Алма араас көрүҥүн барытын көрдүбүт уонна кэһиигэ даҕаны бэлиэ оҥордубут. Бу дьоннорбутугар эбэтэр доҕотторбутугар бу Алма уонна Казахстан туһунан бэлиэ курдук оҥорорго, ону тэҥэ тохбаал арааһа этэ, ол эбэтэр мүөттэ. Уонна бу күн Казахстаҥҥа олорор араас омуктар, олохтоохтор бэйэлэрин культураларын, бэйэлэрин тустарынан э, кэпсээннэр маннык э, палаткалары тэрийбиттэр этэ. Ону кэлэн кинилэри кытта кэпсэтиэххин сөп. Хайдах бу Казахстаҥҥа олороллорун туһунан, Казахстан буоллаанын кырдьык элбэх араас омугу көрсөн, иитэн, Олорор элбэх эмиэ норуот арааһын көрсүөххэ сөп Казахстаҥҥа. Ол курдук бу күн биһиэхэ элбэх саҥаны аҕалла, көрдөрдө, биллэрдэ уонна маннык элбэх киһи баар буолуо дии санаабатахпыт. Биһи маннык фестивалларга сылдьыбатахпыт ыраах да олорон наһаа астык этэ дьэ тугу барытын көрөн үөрэтэн саҥаны билэммит бу күҥҥэ биһи махтанабыт уонна эһиил өссө талмах фэска кэлиэхпит диэн эрэниэххэ махтал биһиҥ кытта буолбуккутугар көрсүөххэ диэри